Туймазы районы Тенәнәк авылында нинди генә маушизалар юк. Сәлам ишәк!
Ишәгебезнең исеме Плюшка. Бу бит татар ишәге. Кызыкай булгач инде шулай дип кушканнар инде ул аңа. Мин безгә сатып алганда шул Плюшка дип кушкач, шуңа гына нитә, икенче исемнәргә әллә ни ышанмый. Менә бит Икәйгә генә алданып кына килә дә. Башкортстан татарлары ишәк кенә түгел, әле монда атлар да тота диләр. Ничә ат сездә? Безнең хуҗалыкта, безнең хуҗалык племенной хуҗалык, э, русский тяжеловозный порода э, лошадей. 200 э, дән артык баш атты инде бүгенге көндә хуҗалыкта бар. Башкортстанда яшәүче татарларда бик уңган. Моның сире нәрсәдә?
Тырышлык. тырышып эшләү хуҗалыкта үз Һәм... эшеңне ярату үз эшеңне яратып эшкә яралып эшләсәң шулдыр инде бия ат савучылар янына киләбез менә безне каршы алдылар исәнмесез исәнмесез кызлар исемегезне әйтсәгез иде исемем минем менә зәһә була борынгы исем инде ничек э, бия ат савасыз күрсәтегез әле әйдәгез рәхим итегез

Хуҗалык исеме Йолдыз безнең, шуның өчен бик тәртипле ат булгач, әйбәт итеп сөт биргәч, без аңа Йолдыз дип исем куштык инде менә. Аның артыннан чиратта сөтле бикә тора, бик акыллы ат. Әгәр берәрсе чират үстерсә, килеп тешләшеп, чиратыннан кире чыгаралар. Даже тышка куып чыгарга мазлар. Шулаймы?
Ә, иншаллар безнең атлар. Ә беренче чиратта нинди ат э, баса? Карлугач керә. Ә кайда ул?
Нолда сигез дистә ул. Менә, менә, нолда сигез карлыгач керә. Менә сигезгә бер тулпар керә. Йолдыз өченче керә торган и бүген соңгарак калды йолдыз.
Бияләр чит кешеләрне күргәч бераз оялалар бугай инде.
Менә сөтләре аерыламы сыер сөтеннән? Нәрсә сөтеннән? Олыракмы?
Ат сөте баллы. Менә не хатын кыз әни сөте кебек баллы. Беренчедән, икенчедән нык күбекләнә ат сөте менә.
Ә сезнең ничә баш ат бия? Ничә баш? Савымдамы? Әйе.
Савымда әлеге көндә 28 баш ат савыла. Бик акыллылар, алар үзләренең исемнәрен атаганны көтәләр. Чират белән генә керәләр, әгәр дә инде кайсы бер ат Халыкта бит чиратта магазинда чиратсыз керсә сугышып китә. Болар да инде Чираттан чыгаралар. Ниә чиратсыз керәсең дигән кебек кешнәп. Әгәр дә инде бик тыңламаса инде, шок чыгарып җибәрәләр. Хәтимә дигән бер атыбыз бар. Ул чиратын соблюдать итмәй инде. Ул бик усал ат. Бөтен атны монан да килеп баса. 3-4 адым гел атларны китермәй. Болай итеп борылып кына карый да, аның карашын аңлайлар, сразу бер атта якын килмей, пока Фатимә савылып чыкмайча. Сыер савучы дигән профессия бар. Ә менә сезнең профессиягез ничек дип атала? Бия савучы дипме? Кымызчы кызлар дип атайлар инде безне. Тирә-яктан киләләр дә безнең кымызчы кызларыбыз кая дип. Ә сез үзегез кымыз яратасызмы? Башта бик мин гел үз гомеремә сөт эчмим, сөтле печәй дә эчмим. Менә э, кымызда эшли башлагачтан Илдус Рифулы э, кофе эчә торган бер икенә чашка бар бит, шуңа бер ике бер генә салып, калаклап кына шулай дип эчәргә өйрәтте. Хәзер эчәбез инде. Бик файдалы диләр бит. Кымызны файдалы менә шушы чир вакытында бигрәк Бияне савып карарга дип тә киләләр икән сезгә. Әйе, бер блогер кыз килгән иде. Безнең атлар кешегә өйрәнмәгән, но инде безнең Сөтлебикә акыллы ат, бик тыныч кына торды. Уйладым да, үзем дә бия савып карарга булдым. Булыр микән? Булыр әле. Аты сизә хәзер. Гауны куркмаска. Әйе. Мине сөртегез, имәен сөртегез. Сөртем, сөртем имәен.

Менә сөт, кымыз эчеп карыйм әле. Шундый тәмле икән ат сөте. Каштанка дигән ат бар. Олы апабыз эшләйдер, гомер буена доярка булып эшләгән Минзилә апа. Сугыш турында кино карадым да ди. Шунда бер каштанка дигән ат хуҗасын үлемнән коткара ди. Яраланган хуҗасы шунда яланда ятып кала, шуның кырына килеп тезләнеп, хуҗасын үрмәләп атка менеп, шулай итеп Кешеләр янына алып барып солдатлар янына хуҗасын коткара. Шуннан каштанка дип кушайга әле диде дә инде. Әйдә, мин белән Хәмитәм бик матур исем дип каштанка дип куштык. Бик усал, зәһәр ат.
Бияләрне сау бетердек. Менә Илдус. Без хәзер кая керәбез? Һә безнең монда э, кумызын сак дип атала. Шул кумызын сакка керәбез. Аяк киемнәрен салабыз. Аяк киемнәрен салабыз да. Бөтен җирдә чисталык. Менә миңа тапочкалар бирделәр.

Сеттер шулай тугланыла. Ишекне ябабыз. Һәм менә монда кымыз өчен шешәләр. Шулаймы? Шешәләр, әйе, кымызны алалар. Шешәләрне кызлар көндә иртән юалар. Өр яңа шешә алса да, без э, шешәне кулланабыз только яңа бутылкалар белән генә. Менә кул аппараты. Менә бөкли торган аппарат. Үзебезнең ни белән борынгыдан калган безгә аппарат тоже ручной работает инде. И машетреп бөкли торган аппарат белән инде машетреп весь бөктеп. Безнең әйтәсе килә, э, кымыз ясау башыннан азагына кадәр э, кул белән ясала.
Күрәсезме, нинди матур Башкортстан җире. Ә Башкортстанда яшәүче татарлар гомер-гомергә ат тотканнар. Менә Туймазыда яшәүче безнең милләттәшләребезнең атлары. Әйдәгез әле карыйк. Субханалла, машалла, нинди матур киңлекләр, урманнар, таулар һәм атлар. Менә безнең ат тотучы абыйлар килгез әле монда. Сөйләгез әле. Ничә ат йөри монда? Монда әле өлкәдә баштан артык ат кылып йөри. Әйе. Бу русский тяжеловозныйлар инде. Бу племенный хуҗалык. Араларында инде икенче төрле атлар да бар ана, аклы кызыллылары. Аларны тотабыз күз тимәсенгә үзебезнең атларга. Кирү белән дә иң беренче сорыйлар, ә нигә ул атлар йөриләр дип. Танабыз. Ә атыгыз мисал түгелме? Юк, атыбыз безнең.
Китмиме?
Юк, юк. Опа.

Кичәдән бирле сез бездә кунакта йөрисез. Инде безнең бияләрнең сөтләрен дә савып карадыгыз. Менә сез сауган сөттән бүген инде менә кымыз барлыкка килде. Без инде бернинди курыкмай, чәчәкләмәй шушы кымызны ичеп карыйбыз синең белән. Э, башта үзеңнән башлыйбыз. Бисмиллахи рахмани рахим. Ой, бик бик нигә шаган бу? Куе. Бик куе. Шундый бик нигә шаган?
Шундый Баш... эскелтә, эскелтә мисләре килеп тора. Бәй, бәлки син савынга шулайдыр инде ул. Бәлки, бәлки.
Я, я, я, шулайдыр.
Бисмиллахи рахмани рахим. Карый әле. Калып карый әле. Менә бу кымызның, кымызның аның иң файдалы әйбере. Безнең Тукай, Тукаебыз да Уфага килеп, шушы кымызны белән дәваланган. Һәм инде безнең шушы инде 150 еллап элек Шафранов дигән шундый җирдә шушындый кымыз савып кешеләрне читтән. Бүгенге көндә дә әле ул шушы кымыз нигә шифаханәсе эшли. Коронавирустан бик файдалы дип әйтәләр. Менә соңгы вакытта безнең коронавирус коронавирус булу сәбәпле бик күп аллар коронавирустан. Чөнки теге вирус табылган чакта бик теге үзенең бие дистуй итте. Менә чынлап та әлеге вакытта гына минем тормыш иптәшемдә сөйләп китте. Менә шул кымыз белән мин аның сәламәтлеген көннән көн сизеп тордым. Аны ничек эшләргә соң коронавирус? Моны моны ашар алдыннан, ашар алдыннан бер ярты сәгать алда бер 150-200 грамм ичсәң, Ул ашамай торасың, һәм ул үзенең урынын алгач кына инде нигә китәсең, һәм инде шул кадәр файдалысын без үзебез менә сизеп торып биттем. Димәк, менә кибеткә барып кымыз сатып алырга кирәк, әйме? Әйе. Ну,
ничек дип әйтим микән инде? Аның кымызның хәзер бит инде һәр нәрсәнең үзе карап алырга кирәк инде. Һәр кем үзе карап алсын, язылган этикеткада кымызның, кымызның файдасы 5 көн аның. Менә шушы биш көннән соң аның улы әйрәнгә әйләнә ул. Шушы биш көн эчендә син алып э, шуны дәвалансаң, шул вакытта аның файдасы бар. Әйтәләр бит, Тукай да үз вакытында Башкортстанга килеп, үпкә авыруыннан дәваланган. Әйе, үпкә авыруыннан шушында дәваланган. Моның белән чынында исә бик күп, 150 ел инде безнең шифаханә, э, Шафрановадагы шифаханә булмас иде. Ул Башкортстанда, ул Казахстанда да бик әйбәт эшләйләр. Менә мин Казахстанныкын да ишеп карадым. Мин э, Кытайдагы уйгур э, туганнарыбызның да кымызларын ишеп карадым. Аларда да шушы ук ни, алар алар икенче төптөрәк, но менә безнең Башкортстандагы кымыз ул бөтенләй икенче инде. Дуслар, әгәр дә сез Башкортстанга киләсез икән, Башкортстан кымызын авыз итегез. Әйе, рәхмәт.
Бу кымыз, әгәр дә 5 көн эчендә алып эчәсез икән, ул иң файдалы, иң лечебный кымыз. Менә шушыны белергә кирәк.
Шереп җибәрдең бит. Я не ашамасы ул.
Хөрмәтле дуслар, Сез сорауларыгызны инстаграм битемдә дә юллый аласыз. Инстаграм битем. Языгыз, дуслашыйк.